Waħda tal-aħħar, nispiċċaw bil-kbir fuq dawn. Three diagonal forces u ma jistax jagħtikom iktar minn three diagonal forces, I mean ma tagħmilx sens li jagħtikom iktar minn three diagonal forces. Ok? Jista' jagħtikom iktar well jagħmel li jrid fl-eżami f'verità, ma it is just going to lengthen, sorry,

Dik a force hekk u force to the left. Dik we interpreted that fifteen newton force. It-twenty newtons. It-twenty newtons għandna force 'l fuq u force to the left. And there we've interpreted our twenty newtons. Għat-thirty five newtons biex l-object imur 'l hemmhekk irridu nagħmlu force 'l isfel u force oħra to the left, u dak l-object jirnexxielu jmur imur fejn qed tispiċċa dik it-35 Newton arrow. Mela, I'm going to redraw this diagram very quickly, I think instead of redrawing jiena nista' nieħu shortcut żgħira. sorry, I should feel good about this, u nirrappreżentaw hawnhekk, just ħa nirranġalkom dik, ok? There we go, u nistgħu nibdew inniżżlu daqsxejn waħda l-values tagħhom daw, tinsewx dak il-component li qiegħed imiss mal-angle huwa l-cosine, alright? And it's that simple, if you keep that in mind m'għandux ikollkom problemi. So, dan il-vertikali hawnhekk huwa 15 il-force li hemm bejnietu, ok, cosine 50. L-ieħor automatic li jiġi l-istess values però s-sign. Issa, it-35 newtons għandna dan qiegħed ma' 60 u dan allura se jiġina s-sign. Hawn fuq it-twenty newtons, il-vertikali qiegħed mal-angle, mela t-twenty cos forty huwa dak ta' hawn fuq u t-twenty sin forty jiġi the one to the left. Again, yet another diagram. Nerġgħu imperrnġu malajr malajr dawk il, dawk l-arrows, okay? This time round, well, I should take maybe some more time to do this. Ħalli jkollna kollox pulit. Importanti tali kamru kollox pulit fl-eżami. Mela, biex ma nieħux żbalji, jiena li se nagħmel ħa naħdimhom waħda waħda, nsow 15 cosine 50 u nħassarhom as I go along. So dan irid jiġi 9.64. Mela dak jista' jitlaq u dak għandu jkun replaced with a 9.64 newtons.

U intom hawnhekk fil-verità, għalkemm intom x'qed turu l-calculations, qegħdin turu l-isteps kollha li għandkom bżonn turu f'eżami, jiġifieri mhux ħa jkollkom iktar marki minn dawn li għandkom hawnhekk u x-xogħol tagħkom jibqa' vera pulit. Ok? Issa, what we need to do is, we need to add whichever forces huma fl-istess direction ta' xulxin and we subtract dawk il-forces li huma kontra xulxin, għandna ta' fuq minus ta' taħt u ta' those those to the left minus dawk to the right. So I'm going to do just that, I think I'm going to take it into two steps imma, ħalli ma ma nitħawwadx or rather ħalli ma nieħdux żbalji fl-eżami, this this is this I think is good practice. Ok, so li ħa nagħmel pereżempju, I'm just going to add first U sa nġib kollox, xi ħaġa hekk. Forces 'il fuq, forces 'l isfel, forces to the left u forces to the right. So, 30.3 Boh, hemmhekk x'ġara? Ok, 'il fuq x'għandna? Għandna il 15, oops, 15.32 plus 9.64. Sa jkollhom xi studenti ħa jippruvaw jieħdu short cuts u jaħdmuhom f'daqqa. And it's fine sakemm iġġibha tajba. Fl-eżami, jekk iġġibha ħażina, x'sa jiġri? That is what worries me għax hemmhekk ħa titlef il-marki. Ok, sakemm tiġik tajba. It's alright. Issa jiena m'iniex persuna li nħobb nilgħab man-nar. Least risk possible and you as physicists, I mean fġieħ kemm hemm, jekk intom ħa tkunu periti ad abitada inġiniera, you need to take a very small amount of risk, the least possible. Alright? Ma tistax tiddisinja saqaf bħala perit, tiddeċiedi li dan jgħaddi bl-eżatt u mbagħad kif għabbewh ħariera żgħira żejda Waqa' kull minn u qatel lil xi ħadd. I know I say these quite quite casually hekk, huma affarijiet kbar ħafna, il-verità hi li l-istudenti tiegħi l-ħin kollu nirrepetihomlhom għas-sempliċi raġuni that this is what you will be doing eventually, alright, so intom tridu minn issa tibdew tidraw, isma'. low as low risk as possible ok mhemmx għalfejn toqogħdu titilfu tilgħabu man-nar mbagħad titlef il-marki għal xejn darba titlifhom il-marki and you've had it f'eżami so li qed nagħmel I'm just subtracting issa ok so the 30.3 newtons qed nissubtractja minnha l-11.49 u t-30.31 hawnhekk qed nissubtractja minnha t-24.96 dawk kombinazzjoni ġew eżatt? well I think so Yes those make sense, 12.86 u jiġu 30.3 u insert għalihom 30.3 'l isfel ukoll. All right, ma jimpurtax. Mela, along the horizontal, it-30.3 minus l-11.49 dik se tagħtina just one force towards the left and that force will have the size of 18.81 newtons. Issa force 'il fuq minus force 'l isfel se tiġi resultant ta' force 'l isfel. U hemmhekk għandna thirty point three one 'l isfel minus it-twenty four point nine six li hemm 'il fuq, dak se jiġi five point three five. Five point three five newtons. Tajjeb wisq, parallelogram law. Ċup ċup ċup. Ċup ċup ċup ċup ċup. All right. And there is our resultant, ladies and gentlemen. Issa, rridu niddeċiedu angle. Ħa nieħdu to the vertical for a change f'dal-każ. Ħalli taraw, I mean, ma tagħmilx differenza. Ta, um, we need to find the uh, hypotenuse dak il-każ. Ħa nieħu din it-triangle, all right? Um, uh, so, sampenġi triangle on the next page. One, two, three, Is-size zuma, ovvjament dan, are. Però għandna five point three five, the vertical one, u 18.81 Bħalma taraw m'għedniex qed nimpinġihom to scale. Ok, these are just sketches so ma tagħmilx differenza. Żgur immarkajt dik, ħa nimmarka hemmhekk u se naħdmu Pythagoras theorem first. So R is what? N 18.81 squared plus 5.35 squared

Ok? U dan huwa kif naħdmu meta jkollna, meta jitlobna biex nagħmlu, biex nirrisolvu components li huma diagonal. Ħafna mid-drabi mhux se jagħtina dal-każ, se jagħtihomna in terms of a physics question, imma ħa narawhom applied to physics questions later on in several topics, għalissa l-importanti huwa getting the pattern right. Ok? So, up next, ħa nitkellmu daqsxejn waħda fuq inclined planes, but that will be done in our next